Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar mill-Bibjoteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Magħna llum għandna lil Victor Fenech, eks għalliem u poeta li ppubblika l-ewwel poeżiji tiegħu lura fl-1965. Xogħlu jagħmel parti minn bosta antoloġiji li l-istudenti Maltin Żgur li ltaqgħu magħhom xi darba jew oħra. Biss Victor li huwa wkoll membru tal-Kunsill ta' l-Akkademja tal-Malti, jikteb ukoll proża. Saħansitra fl-2014 huwa ppubblika l-ktieb Malta Poema Viżiva, rappreżentazzjoni lirika u partikolari ta' l-istorja ta' Malta. Fl-2013 huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż Spring Rain, Winter Blues. Allura Victor, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Qed nerġa' naqra, nerġa' naqra, mhux ħareġ fil-memoirs ta' Neruda, poeta favorit ħafna tiegħi, ħareġ l-ewwel darba fis-sebgħinijiet, imma ma kontx sibtu nkien mbagħad selli fuq ħabib u dejjem ridt li jkun tiegħi. Issa dal-aħħar jew printjawh u allura bad nixtrih. Pablo Neruda wieħed mill-poeti favorit tiegħi, Naħseb favorit kważi ma' kulħadd ma' kun jaqrah. Huwa bniedem kulurit ħafna għaliex barra li kien poeta kien ukoll politiku, mhux joħroġ direttament għall-politika, imma billi s-Sud Amerika kulħadd jaf kemm politiċizzata. U hu kien soċjalist eh, kbir, ġifieri għax anki l-poeżiji tiegħu kien jiktibhom mal-ħaddiema u l-ikbar gost tiegħu jgħid fil-ktieb illi jaqruhom lill-ħaddiema, dan huwa bniedem kważi l-għira tagħna l-poeti illi kien jiġbed tant nies, dana saħansitra fi stadju tal-futbol ta' mitt elf ara l-poeżiji tiegħu u kien imur l-iktar li kien iħobb imur kien imur pereżempju tal-minjieri, ħaddiema tal-minjieri, ħaddiema tad-dockyard, imur jaqralhom hemmhekk nies illi normalment ma tassoċjhomx mal-poeżija. Kien Jimmesmerizzhom. Hemm ir-reaction tiegħu. Interessanti dan ġifieri li fid-daħla żgħira tiegħu li fiha nofs faċċata talab skuża għax qal li l-memorja kultant tfallih u meta jipprova jiftakar fuq xi ħaġa jsibha li saret tajn jew inkella bħal biċċa trab, mhux trab, jew inkella għal bħal biċċa ħġieġa li taqa' u titfarrak f'elf biċċa u ma tistax tagħmilha. Ma kellux għal xiex jagħmilha għaliex meta qrajtu waħda wara l-oħra bid-dati preċiżi, dettalji preċiżi, minnu nnifsu dan tista' f'ċertu eh, stan għaw eh, partijiet partikolari ikun qed jikteb poeżija mingħajr ma jaf. Issa, interessanti dan il-bniedem, l ħaġa nixtieq ngħid li f'dan il-ktieb stess hawnhekk fuq quddiem Very proudly, il-publishers qegħdin jiktbu kwotazzjoni ta' Garcia ta' Garcia Marquez, awtur ieħor Kolombjan li mhux eh, wieħed mill-minuri U qal the greatest part sejjaħlu lil Neruda the greatest poet of the 20th century in any language. Emphasizza in any language. Issa da ma kienx każ li l-ħbieb qegħdin ifaħħru xulxin għaliex Marquez u Neruda ma kinux jaqblu xejn. Marquez kien jgħid li bħala bniedem isibu antipatku, imma bħala poeta kien jgħid m'hawnx prezzu. Il-poeżija tiegħu kienet tittratta fuq il-natura, naturalment, għaliex Ċili huwa pajjiż sabiħ u kien jgħixu imwieled mal-baħar. Eh, tittratta fuq l-imħabba, ħafna mill-poeżija tiegħu huma huma neroċi, aw erotiċi, fil-fatt l-aħħar ktib li ħareġ huma 20 poeżija ta' mħabba Hu kellu kelma oħra u disprament. Grazzi ħafna talli kont magħna. Aħna nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.